Үтүө күннэн биир дойдулаахтарбыт! Эһиэхэ анаан Сарыал култуура киинин иһинэн сарыал сонуннара биэрии. Бүгүҥҥү биэрибитин Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр ыытыллар Олоҥхо декадатын чэрчитинэн биһиги түөлбэбит, ол эбэтэр Хаҥалас улууһун бастакы дьөппөн нэһилиэгин уус тыллаах олоҥхоһутун Яковлев Еремей Петрович-Той Дьэримиэй сүүс отут сааһыгар аныыбыт. Иримий Петрович тыһыынча аҕыс сүүс тоҕуон аҕыс сыллаах тоҕуһуон сыллаахха Орджоникидзевскай оройуон бастакы Дьэппэн нэһилиэгэр Дьадаҥы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Иримий Петрович уон алта саас сааһыттан олоҥхо олоҥхолоон барбыта Хамыртай хочотун олоҥхоһуттара Саха сиригэр бастакыннан олоҥхо куруһуогун тыһыынча тоҕус сүүс отут алта сыллаахтан тэриммиттэрэ, олоҥхону постановка оҥорон көрдөрөллөрө. Олоҥхону саҕалааччыннан, киириитин этээччинэн Еремей Петрович Яковлев-Той Дьэримиэй буолар. Айылҕаттан талааннаах, устар ууну хомоҕолуур уус-уран тыллаах олоҥхоһуту композитор Марк Жирков бэйэтинэн сэргээн истэрэ. Сэрии иннигэр өрөспүүбүлүкэҕэ ыытыллыбыт Олоҥхо олимпиадатын кыттыылааҕа, тыһыынча тоҕус сүүс отут алта отут аҕыс сылларга олоҥхоһуттар күрэхтэрин олимпиада диэн ааттыыллар эбит. Саха араадьыйатын пуондатыгар хас да олоҥхону толорон хаалларбыт Кыайыы ыһыаҕар Состокуолга аһаҕас халлаан анныгар Ньургун Боотуру туруорбут, толорбут дьоннортон биирдэстэрэ буолар. Кини олоҥхолоро чэмэриллэ чээчик, Орто дойдуну олохтуу төрөөбүт оҕо туйгун, Холдьугунан оонньуур аттаах куллустуур бөҕө, Тиит дьиэрсин бухатыыр, тоһоҕо тураҕас аттаах кэҥэли хаадьыт саха араадьыйатын пуондатыгар харалла сыталлар. Билигин эһиги көрүүгүтүгэр Еремей Петрович Яковлев-Той Дьэримэй олоҕуттан хаартыскалары көрөргүтүгэр көрдөөбүт.

Биэрибит бастакы чааһыгар Еремей Петрович Той Дьэримиэй олоҕун билистибит. Оттон билигин иккис чааспытыгар Олоҥхону доргуччу толору ааҕыахха диэн бырайыакка кыттан, дьөппөммүт араас саастаах, идэлээх дьоммут Еремей Петрович Той Дьэримиэй чэмэлиллэ чээчик олоҥхотун дорҕоонноохтук ааҕарын болҕойон истэргитигэр ыҥырабыт Көҕөрүнэ баай тойон аҕалаах, Көҕөрүмэн баай хотун ийэлээх, Дьэргэргэн кутаа уот сырыылаах, Тэмэлгэн эрмэ саптаах, Аатым барыы диэн арынах маһа тыллаабатах, Сураҕым суураллыа диэн суол дүлүҥү уҥуордаабатах, үс хонуктааҕы үс тумар кыраһаҕа үктэммит суолу көстүбэт, чуумпуһууну долгуппат чэмириллэ чээчик арҕаа халлаан алын өттүн диэки айаннаан түөн иһэн өҕүрүмэр кунан муоһун курдук ойоҕолоон үөскээбит үтүө убайа үүт көлүөтүгэр киирэн балыктаан багдайа тураргар батыгыратан тиийэн ыраас дьэҥкэ күөмэйинэн ыллаан сыыйа баартыһы Суллурҕаннаах содуомнаах соҕуруу халлаан улун өттүгэр албастаах таһатыгар көтөр кынаттаах бииһэ үс төгүл сымыыт баттаан үөрдээн тиийэр сиригэр сүрэх сүүрэр сүүрэр атахтаах бастыҥа хардаҥ эһэ кыыл үс төгүл тугуттаан тиийэр сиригэр кыстык угунсаҕа кытыастар кыымнаах дьиэлээх кырааскалаах уктаах кыырыктаах мүөтүк таҥнары тайахтаан үөскээбит кыыс билгүдэй бохатыыр диэн баар Ол диэтин орто дойду аллара дойду алта бииһин уһун ааттаахтара да аһан да алдьатан да киирбэккэ, ким да ойох ылбакка кичэйэн аайа олорор. Ону эйиэхэ ойох аҕала бардым, быдалҕаннаах, быдан бырастыы диир Онуоха убайа киһи улуу дьаалы бэйэлээх кырдьыга эттин диэн күнчайан көрбөтө, хаалары тылластын диэн хайыһан көрбөтө, балта да киһи маргыһа барбата. аҕыс салаалаах аан чаҕылҕан кымньыннан ат сылгытын солуур этинэн соруйан кэбистэ, ыраас буортан ыстаннаран истэ, очуос буортан ойутан киирэн барда. Тимир дьигэскээн атаҕынан тиҥилэхтээн кэбиспитигэр Тыымпу күөл саҕаны тырыта үктээтэ, көлүйэ күөл саҕаны күнүтэ тэбистэрдэ. Сымара таастар сыллыҥхайдыы сыарҕаннастылар, күбэ таастар көрөөттө-көрөөттө көтөҕүлүннүлэр. Кус баһа баһынна, хороҥ оттоһунна, кута баһа тэрилиннэ, талаҕы дьалбыт аарыйбыта татаар омук кыргыттара буолан дьаарбаһа хаалаллар, сыгынаҕын сылларын көтүппүтэ сыарҕан эһэ буолан часкыстылар, эмэҕи эмтиик көтүппүтэ эмэн эмээхситтэр буолан энэлиһэ хааллылар. Сир уола сиргэ киирдэ, силлиэ буора буолла, халлаан уола халлааҥҥа таҕыста, хаптас ньукус гынна. Көтөр кынаттаах чычып-чаап Дайан көтөр суола соҕурууннан буолла, тимир тумустаах күүдэ-кутуйах сүптэ түһэр суола хотуннан буолла. Бэтэрээ хайалар мэнирииргэ дылы гыннылар, аннараа хайалар айаатыырга дылы гыннылар, илин халлаан кыргыттара эмнэниһиргэ дылы гыннылар, одун халлаан уолаттара улуйарга дылы гыннылар, баай күөл балыктыын, баҕалыын, бадараанныын барыта батыһарга дылы гынна. Көлүйэ күөл күлгэрилиин күрүйүйдүүн, көтөҕүлүүн көппөхтүүн көнө көһөргө дылы гынна, бургунас бөҕөнү буурҕа көтүттэ, тыһаҕас бөҕөнү тыал үүрдэ, тинэһэ бөҕөнү тибии типтэ, күннүктээх сири көтөн ааһан истилэр, хонуктаах сири куоһара түһэн истилэр көй салгынтан отут халлаан обут солон уолаттара уруйдаан чуохайдаан эккирээтилэр, иһиирэр халлаан илбис мэнэгэй кыргыттара иэхэйдээн-чуохайдаан иннигэр-кэннигэр илэ сүүрдүлэр, сут кууһа сүт кыыһа солуурданан баран тилир ойдо, хахсыс кыыһа хамыйахтанан баран халыр ойдо. Илбис кыргыттар саҥараллар Одьунаһа түбэһэн уолусхан туттар уһун турбаба таһынан хаанара буолуо, онно тиийэн уос тиис салаһыа этэ диэн үрүҥ сэмэҕэй буолан үөһээннэн көтүстүлэр, алларааннан хара симиэт буолан атарбалаһа ойдулар. Аллараа дойдуттан өлүү дириҥ аартыга өҥөйөн көһүннэ, өлүү болдьохтоох үтүгэн төрүөттээх атыыр аҕуһу көлүйбүт абааһы уола айаннаан иһэр эбит, кини киһи обургу тиҥир-хаҥыр ырыалаах. абааһы уола кыстык угун саҕа кыыһар хайа дьиэлээх кырааскалаах уктаах кыырыктаах үҥүүтүн таҥнары тайахтаан үөскээбит кыыс бүлгүдэй диэн аҥаардастыы аатырбытыгар ааттанан иһэбин ама диэтэҕим амынньылыы көрүө дуо хайа өттүбүттэн көрөн ханнык куодаҕынан буолуоҕай тоҕус тараҕай уолланыахпыт тоҕус үрэх тойоно буолуохтара Сэттэ тараҕай кыыстаныахпыт, сэттэ үрэх хотуна буолуохтара, һай-һай диэтэҕэ Чэмэриллэ чээчикчинэрийэ түһээт, оҕус моонньо оҕуһугар туһаайарын кытта уһун турба батаһынан охсон саайбыта, түүлээх хаһах саҕа төбө төкүнүс гынан хаалла, көндөй көхсө күөлэһис гынан суллунна, абааһы уола буола охсут аахайбакка иһэн эрэ Үтүө дьахтар сирэ үчүгэйэ бэрдэ диэн мэҥсийэтэ даҕаны тэхтэриэтэ да суоҕа тоҕо бэрдэй һай-һай диэмэхтээтэ «Биһиги киһибит миинэр миҥэтиттэн түһэ биэрээт, дьээ буо, хара суорун тойон уола хара суорун тойбохатыыр, үтүө киһи төрөөн баран эйгинэн өһүллүбүккүн, бэрт киһи эрээригин, мэйиигинэн мэлийбиккин Айыы дьахтарын абааһы уола ойох ылбыта диэн ончу суох эбээт. Ортоҕунан отут гыныам, төбөҕүнэн түөрт гыныам. Бу дойду соллоҥноох суоругар собулхаҕын тиниктэтиэм. Илбистээх батаһым илбиргэһэ оҥоруом. Үтүө дьахтар аата өйдөппөккө илэрдэ диэҕин, ох барда, оҥоһун, костук барда, куоһан дии турда. Абааһы уола адахыс гына ойон тураат, төбөтө туспа баран, төкүн үйэ сытар оҕуһун туппахтаан көрөөт, уоһун хаан туттан, өмүрэн соһуйан көрүөлээн, өттүгүн охсуммахтаата. Чэмэриллэ чээчиги нэһиилэ таба харахтаата, кэннинэн тэйэ-тэйэ кээпсии ыһа турда. Улаатар дьаалы, улаатар дьаалы, күннээх таҥара көрбөтөхпүн дьэ көрдүм, бэтэрээ аннараа сибиирдэргэ билбэтэхпин дьэ биллим, хата бу ордук үчүгэй хапсабар түбэстэ, кэргэн билэ кэллэргин даа ылыам, кэлбэтэргин даа ылыам диэтэҕэ Уолан киһи уостаах тииһэ олоодуйан көстөр уһун турба батаһынан, оройун сиигинэн охсон кууһуннаран түһэрбитигэр көстүбэт бэрдэ күлүкүс гынан аһарда. Онуоха Баллаҕа оботтоох солоонноох батас, кэтэҕин сүгэтин быһа хабан, сиһин сүһүөҕүн дьүккү салаан, сыа тиҥилэҕинэн туура көтөн, сири сэттэ бэччээтинэй тэлэ дайбаан таһаарда. Аллараа дойдуттан аҕыс сэттэ ыал боруота адаарыс гынан көстөн ааһарга дылы гынна. Сутуруктарын тыаһа, собуот ууһун балтатын курдук өрө ньэллиргээн үрдүк халлааҥҥа сатараата. Хаһыытыы-хаһыытыы халбарытыһан бардылар, үөгүлүү-үөгүлүү өттүктэһэн истилэр. Бэс тыаны үрдүнэн мээчик курдук тэйэккэлэстилэр буор хайаны үнтү кэһэн бурҕаннас буоллулар били баҕайыны биһиги киһибит сордоҥ курдук мөктөрбүтүнэн сордоох өттүгэр сөрөөн таһааран үс түүннээх күнү мэлдьи үөһэ дойдуттан ытыйан аҕалан тас туораҕатынан таҥалатан бырахпыта сэттэ бэчээтинэй бадахтаах сири көнө түһэн кэбистэ Уолусхаҥҥа туттар уһун турба батаһынан тоҕута сынньан, тоҕус халлаан обот солоон уолаттарыгар, иһил-таһыл саҥалаах илбис мэнэҕэй кыргыттарыгар үллэстэн бары аһаан диэн өрө ыһан кэбистэ да, эмпэ-чэмпэ иҥэһэтигэр иилистэ баттаата, харалдьыктаах көппүт хараастаах хара улар курдук хап бааччы олороот туомту тардан кэбистэ Ньайбалдаччы татта ыаҕас аанын курдук ырбалдаччы татта түөһүн тылыгар диэри төгүрүччү тардан аҕалла, түккүлээн тохтоото, чэмэриллэ чээчик бухатыыр Кимээн-имээн дойду киилэ-киилээх улуу үрэх тоҕойун саҕа ох саам иччитэ этэр тылбын истэбүтүлээ эрэ, кыстык угун саҕа кыыһар хайаны хатан оройун хайа түһэҥҥин кыыс бүлгүдэй бухатыыры кылаанын да таарыйбакка Таҥара табатын курдук лаллараппытынан таһаарар күнүҥ буолла. Уруй айхал буоллун, уруй туску тосхойдун, диэтэҕэ. Түһүмэхтээн чуумпураат төлө тутан кэбиспитэ, урут курааҕын тыаһа үөһэ дойдуга үс үллэр этиҥ буолан өрө ньиргийэн таҕыста. Анын курааҕын тыаһа аллараа дойдуга алта маҥаас ынах буолан, таҥнары маҥыраан, лаҥкынаан түстэ. Лыҥкырыйарын тыаһа тыйдаах биэ буолан, тыҥкыраччы кистээтэ. Кыыс бүлгүдэй Саллар сааһым тухары саһан бүгэн олорбут туруу-бараан урдуубун туох туһуттан алдьаттыҥ, эн бэйэлээх иннигэр эрдэҕэс улары саҕа эрдиэни оҥорбуппун билбэтим. Хайҕаллаах ааккын суһугурдар хара улар саҕа харгыһы оҥорбуппун билбэппин, Аан маҥнай гыннан эйиигин атаҕастаан киирбиккэ холуубун, кэс тылгын кэпсээн иһитиннэр Кыыс Бүлгүдэй ырыата Тоҕус үрэх чулуута тоҥ суолута булан аҕыс үрэҕи ааттааҕы ааннаан иһэр диэбиттэрэ. Алҕас эбит дии Эр киһиэхэ кэргэн кэпсэтэ эн дьахтар киһи ылдьарыҥ истэргэ олуона да эбит, иһиллибэтэх да суол. Дьэ хайдах илдьэргин көрүөм. Чэгиэн эккин сэммэктиэҕим чиргэл уҥуоххун тоһутуоҕум. Тоҥуктаах эрдэхпинэ дойдугун быс, кэлбит сиргэр кэбэлии, киэр буола тардыы диэтэ Үгүс тыл сыпсах дьоно буолла, үөгүлэһэ-үөгүлэһэ өттүктэһэн бардылар, куулаттан аҕала-аҕала кулгаах тааска бэристилэр, халдьаайыттан аҕала-аҕала харахха чаҕылыстылар, ити кэмҥэ буоллаҕына иччитин диэки хайыһан дьэргэлгэн кута уот сырыылаах тэмэлгэн элэмэс ат сылгы сири түөрт туйаҕынан сиритэ-хайыта тэбэ-тэбэ Кистээмэхтээн баран киһилии кэпсээтэ Кыстык угун саҕа кыыһар хайа дьиэлээх кыыс бүлгүдэй бухатыыр кыргыска кылааҥҥа миинэр кыһыл булуур ат сылгыта түөрт халлаан түгэҕиттэн субу иһэр түөрт халлаан түгэҕиттэн субу иһэр түөрт халлааны түөрт төгүл эргийиэх диир иккиттэн биир куоппуппут иччитэ хотуохтаах диир тоҕус төгүл туомтуу баайбыккын төлө тардаҕус диэтэ чэ мэриллэ чээчэк чинэрийэ түһээт охсуһарын ууратан ойон тиийэн төлө тарпыта көрбүт хараах чыпчылыйах иннинэ истибит кулгаах дорҕооно үтүөн иннинэ аннараат анысханнаат аҕа арбайбытынан кэлэн сыста биэрдэ да сырсыбытынан бардылар Түөрт халлаан түгэҕин диэки түһэ турдулар, икки бухатыыр эрбии биитин курдук биир ый отут хонугар, икки ый алта уон хонугар, үс ый тоҕус уон хонугар тэбэн туран ниллиргэччи охсустулар. Сандаҕы маҕан күн сарсыардааҥы саһарҕата, саккыраччы охсуллуута, анысхааннаах арҕаа халлаан алын өттүгэри, кини атын саҥата кистии-кистии ытыыр былаастаах ыллаан эрэрин истэ биэрдэ Атырыата, Иерими тойон иччим үтүө дьахтар буолан бараҥҥын өйгүнэн мөлтөөтүҥ үс өргөстөөх үрүҥ көмүс көнтөспүн үрдүк арҕахпар бырахпытын эбитэ буоллар байылаах буолан буорайар этиэм, түөрт кыыс бэрбээкэйбэр туура эриллэн түөрт атахпын кыаһылаата Кичимик ньыгыл иҥиирим килбэйэн көстөр буолла, аанай-туонай абаккабыан дии-дии, дьэргэлгэн кутаа уот сырыылаах тэмэлгэн элэмэс атсылгы ытаан-соҥоон ыллаабыта ыраатан түһэ турда. Охсуһуулаах киһитин уун-утары чинэритэн чэмэриллэ чээчик, тэйэ биэрдэ да оһуордаах ойуулаах ох саатын сулбу тардан ылан, Түөһүн тылыгар диэри төгүрүччү тардан аҕалаат төлө тутан кэбистэ, өрүү болдьохтоох үтүгэн төрүөттээх ат сылгы суларын төрдүнэн аҥаабыллаабыт оҕо быһа көтөн таҕыста, быыппаста-быыппаста ииристэ сылдьар көнтөс илин халлаан аннын диэки эһиллэн хаалла. Төһө да хонукка түбэриспиттэрэ биллибэтэ, хачча да хонукка хабырыспыттара биллибэтэ, били кэмҥэ биир сарсыарда тоҥ толооно тыргылла охсуллуута дьэргэлгэн кутаа уот сырыылаах тэмэлгэн элэмэс ат ыраах сиртэн ырыата иһилиннэ. Атырыйата Иэримэ тойон иччим, аарыма тойон аҕам, өрөгөйбүт үрдээтэ, соргу бөҕөбүт соноото, түөрт төгүл эрийэн түмүктээн эрэбит, көнтөс устун атан күннэтэн иһэбин, уордайбыккын орой халлааҥҥа уһуутаан, кыыһырбыккын кыырай халлааҥҥа кыйдаан, ил кахааҥҥытынан көрсүһүн, эйэҕэс тылгытынан кэпсэтиҥ. Күөт ыл күлүүтүгэр барымаҥ, эриэн итэлэгэр кииримэҥ, дьоҥҥо-сэргэҕэ саакка барымаҥ, тупсан кэбиһиҥ диэн. Чэмириллэ чээчик, көнтөн устатын куотан кэллэ, ийэ көлөһүннэрэ иэннэринэн чаккыраабыт, аа көлөһүннэрэ арҕастарыттан саккыраабыт, эт баастаа иҥиирдэрэ илдьирийбит, сыа баастаах сындааһыннара сылайбыт, Өкөр Тииккэ кэлэн өйөн иһэ түһэн уоскуйдулар. Чэмириллэ чээчик тээ хааман баран: Охсустум диэн оспуор дуу санаабаппын, оонньообуппар холобур дуубун, этистим диэн эрэдэктии санаабаппын, эккэлээбиппэр тэнниибин. Өспүтүн сааспытын өһүлүөх, эриэ тыын ыт элэгэр барыахпыт, күөт ыт күлүүдүгэр барыахпыт, киһи буолар кэскилтэн туораама, киһилии кэпсэтэн, мин убайбар кэргэн буоларга сөбүлэс диэтэҕэ. Ити кэнниттэн икки дьахтар эн-мин дэһэн кэпсэттилэр, эйэлэһэн тубустулар. Үөһээ уостарыттан үстүү хамыйах хаан, аллараа уостарыттан алтарыы хамыйах хаан уураһан кэбистилэр, оонньуу күлэ түстүлэр, эмпэ-тэмпэ иҥэһэлэригэр иилистэ биэрдилэр, харалдьыттан көппүт хара куртуйа курдук хапсаайдык олоро баттаатылар, хоптолоох-оһуулоох хотой дуорун хотуу халлаан диэки эрбии биитин эр доҕорун курдук иккиэн тэҥҥэ айанныы турдулар Нэһилиэктэргэ, улуустарга күн бүгүнүөр дылы оннук олоҥхоһут баара диэн ахта санааһын баар Ол аата, бу олоҥхоһуттар дьон өйүгэр-санаатыгар өлбөт-сүппэт өйдөбүнньүк буолан сылдьаллар. Ону билиҥҥи көлүөнэ аҕам дьон ыччаттарбытыгар сурукка-бичиккэ төһө билэрбитинэ киллэрэн, кэннибитигэр хаалларар иэстээхпит диэн санааттан мин икки тыһыынча уон биир сыллаахха Чэмэбиллэ Чээчик Бастакы Дьөппөн түөлбэ олоҥхото диэн учууталлар улуустааҕы ааҕыыларыгар доклад суруйа киллэрбитим. икки тыһыынча уон биир сыллааххын. Бу дакылаатын сүнньүнэн икки тыһыынча уон түөрт сыллаахха Хаҥалас улууһугар Олоҥхо ыһыаҕа буоларынан сибээстээн, бу ыһыахха бэлэмнэнэр бэлэмнэнээри хас биирдии нэһилиэк бэйэтин түөлбэ олоҥхоһутун булан, үөрэтэн, бу ыһыахха таһаарарга көҕүлээһин курдук ыытыллыбыта. Уот бу үлэм сыалынан оттон нэһилиэгим олоҥхоһута Ремей Петрович Яковлев туһунан сурукка-бичиккэ киллэрэн ыччакка хаалларыы уонна үйэтитии буолар. Еремей Петрович Яковлев ити эппиттэрин курдук Саха радиотын пуондатыгар хастааҕыны олоҥхотун уһуруттаран хаалларбыт эбит диэн баар гынан баран, биһи биллэрбитинэн бу манна кини орто дойдуну, олохту төрөөбүт оҕо туйгун диэн олоҥхотун киирии эрэ чааһа баар. Сэрии бириэмэтигэр Яковлев Дьокуускай куоракка радиокомитекка уонна Саха театрыгар оһох оттооччунан үлэлии сылдьан сылдьыбыт. Бу бириэмэҕэ кини олоҥхолуурун билэннэр Марк Николаевич Жирков сүрдэҕин интэриэһиргээбит эбит уонна оччотооҕу театр режиссера Василий Васильевич Местников Кинини ыҥыран ылан театр артыыстарыгар бу олоҥхо толоруллуутун үөрэттэрэр эбит. Ол да иһин буоллаҕа буоллар кини ол ити орто инники эппитин курдук орто дойдуну олохто төрөөбүт оҕото ойгун диэн олоҥхото ол бириэмэҕэ радиокэмитиэккэ хоруллан хаалбыт эбит киириитэ. Онтон Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон түөрт алта уон биэс сылларга э протодиаконов Владимир Кондратьевич ахтарынан өссө бу Еремей Петрович харыйа төрдүгэр олордоҕуна Москваттан кэлбит Николай Иванович Пейко диэн композитор биир нэдиэлэни быһа тахсан бу Еремейи олоҥхолотон магнитофоҥҥа устубута диэн кэпсээнэ баар Ону кини оччолорго кыра оҕо сүрдээн дьиктиргээн истибитим, көрбүтүм диэн ахтар. Так, ман таһынан буоллана Еремей Петрович э, Петрович миэхэ учууталым этэ. Олоҥхолуурга кини үөрэппитэ диэн саха биллиилээх артыыската Александра Новгородова ахтыыта эмиэ баар. Вот ол быһыытынан Александра Новгородова үчүгэй харах уонна Еремей Петрович Яковлев тыһыынча тоҕус сүүс отут алта отут сэттэ сыллардаахха бу Дьөппөҥҥө саҥа оскуола арыллыбытыгар хас да күннээх улахан олоҥхо күрэҕин тэрийбиттэр эбит. Ол туһунан миэхэ Клара Терентьевна Захарова ахтыыта баар. Вот манна бу Новгород ыла мэлдьи театрга ыллыыр эбит дьөппөҥҥө аймахтарыгар ыһыахха-такха сылдьан такха сылдьар эбит уонна Еремей Петровиһы мин учууталым диэн ахтар эбит. Вот ол олоҥхону хас да киэһэ көрдөрбүттэрэ диэн кэпсиир. Онтон хойут сэрии кэнниттэн тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн алта төрдөн сэттэ сыллардаахха иккис дьөппөҥҥө Илин эҥээрдэр олоҥхоһуттарын фестивалигар кыттыбыт эбит. Манна буоллаана аһаҕас халлаананныар Хостокуолга Олоҥхо фестиваля ыытыллыбыт диэн дьон кэпсииллэр. Кини бу хоруйан хаалларбыт Чэмэриллэ Чээчик диэн олоҥхото биллэринэн тыһыынча биэс сүүс тоҕус уон ыстракаалаах эбит. Ол олоҥхоттон быһа тардыы тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сэттэ сыллаахха Хотугу Хулус сурунаалга алта сүүс биэһин ыстаракаанынан бэчээттэнэн тахсыбыт эбит. Бу олоҥхону Еремей Петрович Яковлев бэйэтэ ахтарынан уон тоҕус саастааҕар Малтааныга биир дьахтар олоҥхолуурун истибит уонна ону бэйэтэ чочуйан, тупсаран олоҥхо оҥостубут эбит диэн. Э, биллэрин курдук, оттон э, ман таһынан кини хоолдьугунан оонньуур кулун кулас аттаах куллустуур бөҕө, эрэйдээх-буруйдаах эр соҕотох, тиит дьиэрсэн бухатыыр, тоһоҕо тураҕас аттаах кэнэлэх аадыат, оҕо туйгун диэн олоҥхолордоох, э, олоҥхолордоох эбит Мин бу дакылааппар буолланы кини Чэмэрилэ Чээчик диэн олоҥхотун ырыттым. Бу тоҕо туох да сылтаан дьэ бу олоҥхо аһаҕаламмытын бүгүн ол олоҥхону манна бары ааҕан дьон ааҕыытын истиэхпит. Болҕомтоҕо ити иһин махтал Олоҥхону ааҕыы киһини бары өттүнэн сайыннарар, сахалыы толкуйу, сахалыы саҥаны, олоххо дьоҕуру олоҥхоттон, умнуллубут сиэрбитин-туоммутун, күннээҕи олохпутугар ылан туттуохпутун сөп. Иччилэрбит ааттарын, ханнык айыылар баалларын, ханнык кэмҥэ кими мааллыахтаахпытын, киһи бэйэтин этин-сиинин, сахалыы ааттарын, сүөһү-сылгы өҥүн, ойуутун, Сааһынан арахсыытын, кыылы-сүөлү билиэххэ сөп. Умнуллубут тыллары киһи төһөннөн ааҕан иһэр да, соччонон этинэн-хаанынан сэрэйэр буолар. Саха киһитин биибилийэтэ олоҥхо дииллэрэ чахчы эбит. Күндү дьоммут олоҥхону ааҕыыны сэҥээрбит буоллаххытына, эһиэхэ махтал, аныгыс биэригэ көрсүөххэ дылы.